Nisa' nħalli kanisterja naqar issa. Għandna mistieden illi jagħmlu ħafna ħafna ġid u minn hawnhekk nixtieq li nilqa' lil Kane Said. Nilqak magħna Kane, kif inti? L-għodwa tajba, ħalla nagħlaq daqsxejn il-bieb. Qiegħda nieħu pjaċir illi ġejt magħna fil-programm għaliex kont qed ngħidilhom illi Il-Fondazzjoni Logħob Responsabbli tagħmel ħafna ġid. Issa ara kemm ilkom, l-aħħar darb konna qed nitkellmu għad lilkom ma' tmien snin mill-2014. Kane Said illi huwa l-Manager għall-Komunikazzjoni, jaħdem mal-Fondazzjoni Logħob Responsabbli, narak ħafna programmi oħra wkoll u dejjem tgħidi Antonella nibqa' naħdem biex kemm jista' jkun nissapportjaw il-persuni illi għaddejjin minn sitwazzjoni diffiċli u llum xtaqt illi forsi nidħlu nitkellmu dwar kif tara illi din il-fondazzjoni żviluppat f'dawn l-aħħar snin. Iva, kif qed tajjeb ħafna inti Antonella, il-fondazzjoni hija tmien ilha tmien snin issa mill-2014. Em, Tista' tgħid li hija fondazzjoni għadha bikrija, jiġifieri għadha żgħira fl-età, X'inhuma l-għanijiet tagħna? L-għanijiet tagħna huma li noħolqu awareness, għarfien hemm barra fuq x'jiġifieri li inti tkun responsabbli waqt l-attività tal-logħob tal-azzard. U barra minn hekk nagħrfu lil min jitniggess b'din l-attività fuq is-servizzi ta' appoġġ li aħna noffru, fosthom il-Support Line 1777 u l-websajt tagħna, iċ-Chatline fuq il-websajt tagħna, fejn persuna jekk saħansitra tistħi s-semma leħinha fuq il-support line tagħna fejn naċċerta lil kulħadd li l-kunfidenzjalità hija assoluta, tista' tidħol via l-website www.rgf.org.mt, yes, tidħol bottom right section tal-website, issib l-icon taċ-chat u flok issemma' leħinha via the telephone line tiċċettja bl-apparat teknoloġiku tagħha. U hemmhekk inkunu qegħdin noffru s-sapport tagħna lil min, Antonella? Lil min sfortunatament l-attività tal-logħob tal-azzard toħloqlu problematiċi għaliex għax jattwa eċċessivament u jattwa bla ebda responsabilità. X'jiġifieri responsabilità fil-logħob tal-azzard? Sempliċi, li l-persuna tkun taf tikkontrolla l-budget tagħha u tkun taf tikkontrolla l-ħin li hija tqatta' waqt din l-attività. Sempliċi. Kif inti jaqbiżlek il-ħin, u inti jaqbżulek il-budget, taqbeż il-limitu tal-budget, inti trid tkun kapaċi ma tibqax taħseb fik innifsek u fil-ħolm tiegħek li bir-rebħ tgħix aħjar, imma tibda taħseb fuq min inti fuq min inti responsabbli, fuq uliedek, fuq il-partner tiegħek, fuq iż-żwieġ tiegħek, fuq il-proprjetà li inti għandek. Jiġifieri kun af tgħid jiena ħadt pjaċir Qassamt il-baġit tiegħi, infaqtu, għaddieli l-ħin, daqshekk. Tqum minn fuq il-mejda tal-logħob and that's it. Dan kollu qed jixhed il-proġett Take Action Awareness Campaign hija kampanja b'saħħitha ħafna għaliex ħadd jiena ngħid ħadd ma jista' jekk ma jmurx għall-għajnuna. Ġifieri dak huwa l-ewwel pass li inti qed tammetti bejnek u bejnek Li tgħid jiena għandi problema, x'se nagħmel? Dik kif ħa tgħid dik il-mistoqsija, se tieħu azzjoni, hemmhekk inti ħa tibda tara l-ħajja tiegħek aktar aħjar, aktar torqod bil-kwiet rasek mistrieħ biex ma tafx se jiġri, kif xi ħaġa toħodlok kontroll, għandek problema. Issa hawnhekk illum xtaqt li nitkellmu dwar il-post tax-xogħol. Għaliex ħafna drabi aħna l-ħin tagħna kif inqattaw mela għandna id-dar, U għandna x-xogħol. Issa mbagħad ħalli noħorġu u nissoċjalizzaw, imma jekk aħna nindunaw li hemm xi ħadd li għandu problema jew tibda b'ċajdin, forsi jagħmlu l-imħatri u jiġbru u dana, u l-persuna jkollha diġà din il-problema għax tibda dejjem Tilgħab aktar, tkun aktar online, tkun il-pariri tiegħek x'tgħidilna? Ekku, ara is-sitwazzjoni tal-logħob tal-azzard eċċessiv, iva, sfortunatament insibuha wkoll fuq il-post tax-xogħol tagħna. Fejn il hija xi affa taqta' miż-żewġ naħat Antonella għaliex għax mela inti għandek il-ħaddiem tiegħek li qed jitlef l-abbiltà tal-konċentrament fuq il-post tax-xogħol. U mbagħad min-naħa l-oħra il-kumpanija qiegħda titlef il-produttività, għandek ammont kbir ta' sentejjiżmu. Allura irridu nkunu daqsxejn sensittivi. Għaliex? Għaliex din il-problema tista' timpatta, toħloq problematiċi fuq il-post tax-xogħol kemm individwalment u kollettivament. Issa, il-pariri li l-Fondazzjoni Logħob Responsabbli tagħti, jekk l-imgħallem jibda jħoss li ħaddiem jew ħaddiema minn tiegħu għaddejjin minn xi problemi, tajjeb li jsaqsi ċertu mistoqsijiet. Il-ħaddiem qed ikun assenti minn fuq il-post tax-xogħol aktar regolari, qed juża aktar il-mobile tiegħu meta mhux rikjest l-użu tal-mobile għax-xogħol tiegħu, qed iwassallek il-messaġġ li għandu problemi finanzjarji. Kif, Antonella? Billi jgħidlek, isma' dan ix-xahar jimporta tħallasni minn qabel u ma nistennewx il-paga fl-aħħar tax-xahar? Mistoqsijiet oħra, qiegħed ikun konċentrat fuq il-post tax-xogħol? Meta nidħlu fuq team events, dan l-impjegat partikolari Dejjem iħajjar lil sħabu biex imorru l-casino biex jilagħbu. Allura importanti li nkunu daqsxejn sensittivi nerġa' ngħid li nsaqsu mistoqsijiet lilna nfusna kif suppost għandu jsaqsi persuna li jattwa l-attività tal-logħob tal-azzard. Kif nibdew ngħidu, isma', iva, ta, qed ikun assenti minn fuq il-post tax-xogħol, qed jissikja ħafna, mhux qed ikun konċentrat, ġie jkellimni li għandu problemi finanzjarji. Allura noqogħdu daqsxejn attenti. X'jista' jagħmel wara dawk il-mistoqsijiet? Jgħaddi informazzjoni, awareness. Aħna l-Fondazzjoni nipprovdu leaflets. leaflets fuq is-sapport tagħna lil dawn il-persuni vvizzjati, tajjeb li jagħmlu kuntatt magħna, il-Fondazzjoni, iċemplu anke fuq il-linja ta' sapport nazzjonali 1777 u isaqsu biex jiġu u nagħtuhom leaflets kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż. Inqassmuhom lill-kumpaniji u dawn iqassmuhom lill-ħaddiema. X'wieħed għandu jsaqsi jekk qed jara li dan il-persuna x'jista' jkun Ħa jiġi difensiv mal-ewwel jgħidlu le ma tarax da x'għaddilek u jista' jkun jiġġieled għaliex ħa jirreżisti l-għajnuna, ġiri, rridu nsibu mod u mod kif iva. ħan ippruvaw niftħulu għajni. Ir-reżistenza tal-ivvizzjat tiġri kemm id-dar Aħseb u ara x-xogħol. Jiġifieri importanti li nkunu edukati ma ngħollux it-ton tal-vuċi tagħna. Tgħidli imma mhux ovvja, le dawn l-affarijiet tiskanta meta tiġi għas-si u n-no. Ma tantx huma affarijiet ovvji. Allura npoġġu fuq il-mejda, niddiskutu mal-persuna Għaliex? Għaliex il-komunikazzjoni kemm id-dar u kemm fuq il-post tax-xogħol hija ċ-ċavetta tal-persuna li jkollu bżonn is-sapport. Kemm ikollu l-fiduċja u jiftaħ qalbu, mhux hekk? Ekku, ekku, ara, jiena dejjem nirrepeti, f'kull programm li mmur, l-aktar żewġ passi importanti huma li l-persuna jirrealizza li għandu problema Hu jfittex is-sapport. Issa, is-sapport, normalment, il-persuni tal-madwar, l-ewwel persuni li jiġu impattati negattivament, sfortunatament, allura tajjeb li nikkomunikaw magħhom. Faċli, le. Diffiċli, iva. Impossibbli, le. Xejn mhu impossibbli. Allura kif wieħed jista' jnaqqas dan l-impatt tal-logħob tal-azzard? X'pariri tagħti? Dak li jisma', bħalissa jkun qed isegwuna, jista' jkun li hemm min għaddej minn din is-sitwazzjoni, hemm min forsi familjari li qed jarawna, hemm min forsi bħalissa qegħdin ġo bar jew ġa każin qed jisma' u qed jgħid, Edha, inti m'hemmx għalfejn tmur ġo każino biex tilgħab, tista' tilgħab fejn tixtieq inti.
Illum il-logħob tal-azzard sar tista' tattwah, tista' tilgħab minn kullimkien b'kumdità. minn fuq is-sufan jew inkella jkollok 25 sena l fuq. Fuq xiex trid, m'għandekx għalfejn jkollok logħba quddiemek jew. Ekku, ekku, ekku.
Magna. Ara, ara, bis-saħħa semmejtha inti fil-bidu tal-intervista, bis-saħħa tal-kampanja medjatika Take Action, se nkunu qegħdin nilħqu kemm jista' jkun aktar nies kemm nagħrfuhom fuq il-fondazzjoni, l-opp responsabbli, u kemm fuq is-sapport. Imma, jekk persuna tattwa, nerġa' nirrepeti, l-attività b'kontroll ta' ħin u ta' flus, dik ma fiha xejn ħażin. Anzi, hija attività soċjali u rikreattiva. Imma, jekk inti tattwa b'mod regolari, Tajjeb li ssaqsi ċertu mistoqsijiet lilek innifsek, isma', l-attività qed tniggżli l-kuxjenza, qed toħodli l-ħin minn ma' uliedi, qed nonfoq aktar fil-logħob tal-azzard imma m'iniex nixxi l-affarijiet essenzjali lil uliedi, m'iniex nagħti kas il-mara, lir-raġel, lit-tfal. Xi ftit guilt ikun hemm bilfors għax jekk int uman u tħobb lill-familja tiegħek, bilfors se tħoss li qed tagħmel xi ħaġa. Il-kuxjenza tniggżer. Hekk hu, allura l-persuna trid tkun ta' guts biżżejjed tgħid isma', enough, daqshekk, tajjeb li nirrikorru għas-sapport, is-soċjetà għandha d-dmir li tipprovdih dak is-sapport u l-Fondazzjoni Lok responsabbli għalhekk qiegħda hemmhekk. F'dawn ix-xhur li ġejjin, nerġa' nirrepeti, se nkunu aktar hemm barra, permezz ta' leaflets door to door, billboards, reklamar fuq it-television u fuq ir-radju, aktar intervisti min-naħa tal-Fondazzjoni, biex kemm jista' jkun, isma', il-mistoqsija imma il-Fondazzjoni Lopez responsabbli x'inhi? Qatt ma smajt biha jiena. Dik nippruvaw innaqqsuha u nippruvaw inżidu aktar l-għarfien. Is-sapporti qed hemm, staff imħarreġ sena sħiħa, ċemplu, tiddejqu xejn. Kunfidenzjali, importanti, kollox kunfidenzjali.
Kunfidenzjali, jekk ikollkom bżonn teskludu lilkom infuskom minn każinòs, kwinet tal-logħob, swali tat-tombla liċenzjati mal-Awtorità Maltija għal-Logħob, ċemplu fuq dak in-numru, agħmlu appuntament magħna, ejjew l-uffiċini tagħna u ngħinukom biex jekk intom taqgħu għat-tentazzjoni tmorru f'każino u tkunu excluded, Il-każino ma jħallekx tidħol. U xtaqt nagħmillek l-aħħar mistoqsija. Għaliex illum ikkonċentrajna fuq il-post tax-xogħol. Jista' jkun kollega, jista' jkun il-boss tiegħek, jiġifieri tista' tkun viċi versa din l-istorja. Però mill-esperjenza x'inti ara kemm ilek issa taħdem f'din il-fondazzjoni. Tista' tgħid ħames snin. Mhux hekk, la għandek
Età, tista' tgħid x'età għax jista' jkun għadu tifel dan mal-ħbieb l-iskola jew Ekku. Ekku. Jista' jkun adoloxxenti, jista' jkun ifittxu. Jew l-anzjani tagħna. Jista' jkun anzjan. Ekku. Li nies forsi jħossuhom boring u jixtiequ xi ħaġa li teċċithom, xi ħaġa li ttihom tama, ħolma, illi illum tidħol online jitilgħulek ġieli r-reklami u jwegħduk id-dinja. Isma' għamilek u tista' tirbaħ hekk u ta. U inti tidħol ġieli sempliċiment f'logħba l-ewwel b'xejn u mbagħad tibda bil-flus u anki t-tfal iridu nindunaw jew jekk iqattgħu ħafna ħin fuq il-laptop qed jew online għaliex jidħlu l-ħin kollu dawn il-logħob jista' jkun bil-mobile u tidħol ġo vizzju illi lanqas tinduna Illi inti tgħid, jiena kemm qed inqatta' ħin fuq il-mobile jew fuq il-laptop nilgħab, għax inti l-laptop qiegħed hemm għall-informazzjoni, biex tagħmel amicizzja, biex titgħallem, issa skont inti kif sa tuża dak il-ħin. U forsi hawnhekk nagħlqu m'hemmx hekk hux mara jew raġel, tifel jew tifla, ġuvni jew tfajla, jew anzjana jew anzjan, din tista' tiġri kulħadd jgħaddi minn fażi, illi tidħol malajr u trid ħafna jnuna mbagħad, ġifieri aħjar tieħu l-azzjoni mal-ewwel kif tħoss l-ewwel effett li hemm xi ħaġa qed toħodlok over. Ekku qed tajjeb ħafna inti nieħdu l-azzjoni mill-ewwel. U importanti li nilqaw għal dawn il-problematiċi minn etajiet bikrin. Allura indur fuq il-ġenituri hawnhekk u niġbdilhom ftit il-widna għaliex tajjeb li nżommu kontroll ta' kemm it-tfal tagħna m'iniex ngħid m'għandhomx jilagħbu għax għandhom jistrieħu mill-istudju u l-gaming illum il-ġurnata il-gaming għandu l-pożittiv tiegħu iħaddmu l-fine motor skills eċċetera t-tfal tagħna imma li tilgħab siegħa fil-ġurnata mod li tilgħab aktar minn siegħa tilgħab sagħtejn tlieta erba' li tintilef fil-logħob. Dawk jistgħu jwasslu għal problematiċi 'l quddiem. U tajjeb li noħolmu, imma mhux tajjeb li ngħixu f'ħolma.
Dak l-aħħar kumment tiegħek Kane, nirringrazzjak minn qalbi. Grazzi lilek. Hu pjaċir jkun lili nixtieqek tiġi fil-programm u verament meta aċċettajt l-istedina wkoll li tkun magħna hawnhekk minn qalbi ngħidilkom lilek it-tim kollu għaliex dan trid tim kbir. Ħafna xogħol, ħafna loġistika, imma aktar meta jgħaddi ż-żmien aktar dik li inti tkun hands on u tkun taf x'qed jiġri kif dak li jkun jibqa' dejjem in contact mhux għax issa għaddiet il-problema ngħidulu maintenance hux vera li minn żmien għal ieħor dak li jkun jibqa' xorta waħda tfakkru biex jieħu l-azzjoni. Grazzi, kumplament tal-ħidma it-tajba u minn hawnhekk però għandna lil Philip li lest biex